newe mfana uyu unogara pana apa ko njoba umbomuona uyu a ah, king bvunza mukesha njobobobo here njoba achabatike pana hayo mfana usandijairire ndidedzere njobo izvezvi da kuenda kuchikoro izvezvi haa ah, njoba achabatike kunoku akawana scholarship rescience haa ah, ndaiziva chete kuti netibhuku twake twescience tuye twaigara achiverenga kuti hazvipere mushe manje apa ndisiya munyaya ndiri ndega mani haa king ndikaramba ndiri panapa ndikatononoka riga ndiende kuchikoro iwe mfana yekutaura zvekuenda kuchikoro umbori fom chiiko iwe haa ah, king ndiri fom one haa ah, kufamba netuma fom one kunomakisa but a ah, ndingadii rekedza ndongoshingisa sacameraman wepono haa king fom one ipi yamukutaura kana nemiwo makabva neko simukatienda iye mfane dzinza renyu rese munongofamba makatakura tumabhegi kunyange baba wako anofamba akatakura rawo kana njobo blazi wako anofamba akatakura rawo bhegi rakazara tumabhuku twescience koo rako yo rimbori neiko haa king kangu kanengwanda rese reshona zvekuti ndakakupa mfo ireshona iwe mfana iwewe kungotakurawo mabooks kungotedzerawo njobo kana uri dofo uri dofo haa ah, king dofo ndiani ini padheni pangu ndii ndogona kupfuura wese iwe mfana iwewe kana uchizviti unogona kunda vanhu vese padheni penyu ndiudzewo one tsumo chete ndiudze iwewe yaunoziva iwe mfana iwe dati upedze tsumo iyi rume rimwe haritesei haa ah, zvingori obvious haitsvanyi inda haa king kana zvechikoro zvaramba zvaramba siyane nazvo munotiurayira pfungwa dzevamwana kuchikoro haa ah, king kuuraya vana kupi kwaunenge muchingotaura
hakuki mukutya ichingonoka yakadhora cho mukuenda novaona kaheadmaster apa manonoka futi ameno mamuchiteko muroad mo hayo yose mweyo sanditsoma yoyo apa unondiudza futi kuti njoba ari kuenda futi haiwe romeo usandijairira wanzwa here pandikauya paden pako ukandidzinga sembwa haugoni kuzvimirira mulife unotembana njobo manje haapo uchadzifira nhau dzacho wega semu semu ngaipere nyaya yacho ngaipere haa king kwatiri dzinenge dzakatopera nhau idzi but imimi ndimi nechingotitsoma haa king tei totsvaga pekukutanga ina apo bhosi takasatodaro amumboti mhorese horaiti ndosaka makufamba netumafomu wani uti tomaziziuda uti haa king makatosara nedobi zvenyu saka mundiudza kuti amuzve njobo junior aimi rasta imimi tiitire order mutaura kuti mufanira yoziziuda ndachakumirira isa njobo mukoti mapurisa yazokutorai nemhosva yenyu iyeye haa semu iyo yatoo nyaya hombe rekedzani mbopedza tumasmall small naheadmaster haa bo wangu ini ngatomboenda kumafomu wani ndomotsvaga mufana yoziziuda iyo ndotype boys rinofamba rakazadza chamba mbega Yo chikomana Romeo pinda ugare pasi izvezvo. Ah, mamuka seko mudzidzisi. Yo mfana iwe ndikakuudza kuti uye after break na Njobo, Njobo wacho ari kupi izvezvo? Ah, headmaster, Njobo akawana scholarship ye science achawanike muno makaenda ku Tanzania. Yo mfana usanditora semwana mudiki hakuna munhu anopiwa scholarship ye science anofamba akarembedza ka bag kakazara nembanje. Ah, same munenge manzwa nema crossfire chete, same tingofunga mbanje pese pese. iyo mvane wandirami nembanje wanzotasa dumbu rangu kudya sadza wanzwerewe haa ah, misi mashwedi usada zvichenese mimi mani vane matumbu maombe nungo dzekumama iyo mfana romeo urimbwa wanzwerewewe iyo mfana uri kusumuka wakananga kupi haasi ah, hani mati ndirimbwa ndakumboenda kakunovhima ee eh, mbanje dziedza munotakura muti mabhegi dzakushanda manje haa ah, mudzidzisi ndozvandafambira here kuti mundipomere nyaya hobhohobho kudai iye mfana nyaya dzako chero dzikaita 100 handi ndedzako utodzimirira chete haa mudzidzisi iri seiyi yembanje ndotepe nyaya dzekuti chero ndiri pamberi pemasoja ndoibvisira mask kana iri nyaya yembanje ndiwanobvisira mask pamberi pemasoja kureva kuti iye agamu ichokwadi bata apa mfana haa misi mashore zvinhu kutaurirana ndokumbirawo karuregerero iye mupfane wane two minutes uchingukwenya chirefu inda usina respect hausi kundionera haa king ndikumbomeditata shona dzangu dzandiri kubva noverenga haa iyo mufane hakuna shona dzinogara muzizuda rako chii chiri mubhegi umu king sasira sere shona ndikakupaya mufi mafoera shona iyo mufane wakutobhanga mama lessons uchingoita tungano twako tana sekuru naguru haa king sora dzene life yangu pano pachikoro ndikuita shona chete iyo mfana wezizuda kurwadzwa nelife yako kupi kusviba kunge munhu akayamwa oiri haa uri sese munyara zvako nyaya dzese dzauri kuita ndiri kudziziva iyo mfana wezizuda usada undichichidzira wanza nyaya dzipi dzaunoziva haa jj zvinhu kungotaurirana so haa jj ndongokumbira uregerero so rinosvika ndichingokanda rava haa rumi akazoziva ikandopinda pamahwani mwangu chingozvichengetedza umoyo mako ndongokumbirawo ndokukavha uri mumwe wangu iwe haa bo tozvitaura ndimbomira ndidisturbe meditation dzangu dzeshona ii aya atova mahwani mfana uzizoda ndofanira kubatisa bhozi rumi akazoziva ndikuda namunhu haa pandaona ndava iwe romeo haasi mafingerprints amashikwede here ari padama rako here same mafingerprints apa unenge uchingotaura iyoyo haa romeo tikatora foni yamashikwede tikaisa padama rako ka inowanloka chete haa king ndimamutaura zvekuti ndandichikutsomai apa ndimi makunditsomawo manje haa romeo kungopfuura neparodhi yaunofambirawo kutoti ndikukutsoma kutsoma unokuziva iwe haa semu iwe unongorwadzwa une problem yekuti unovenga chokwadi haa romeo chokwadi ndechekuti gama waoroerwa ari kudurban rudo rwacho rwangofana nemunhu aseba mvuri weuku achiita sevanyama semu chero ukataura zvawada gamu ndichiri kumuda ndakamufunga ndombomira kufema haa king harusi rudo rwero ina kuti mune asma haa semu nyaya gamu ngaichiperera pano kuvazomuona here jj wangoida kuona a ah, imrastime jj ndiyani yeye haa semu kusaziwa hufa chokwadi saka unondiudza kuti unotadza kuziva kuti jj ndi junior njobo ha romeo wako kafunga kashamwari kako kaike zizuda chasara kujoiniswa chipostori ha king endo muchingorwadziwa nemunhu wese pano panyika makati pane munhu amunotombofarirawo here ni ha king hamuzoziva kuti anyanyogarisa muno mutoilet vamwe vauda kupinda hande ha shuwa hande usairini bhayatorira